Zoru Mizo Channel thlirtu leh ngaithlatu ten zavaiin chibai kan buk leh vek chu a ni. Khawvelah saruakin kan lo piang chhuak a, saruak vekin kan kir leh dawn tih hre kur mah ila, he khawvela kan dam khaw chhuah nan te, kan nuna lo nawm ve nan te, kan tu kan fate lo nawmsak nan te thei tawpa hna kan thawh a tul si a. Chutiang chuan khawvelah hian eizawnna hna kan tih hi chi hrang tam tak a awm a. A then hmun nuam tak tak leh hlimawm tak tak a awm laiin thenkhat erawh chu hmun hlauhawm leh ralṭi nunna chan theih maina dinhmun a tam hle mai a. Tun ṭumah chuan khawvelin heng eizawnna hna kan tih hlauhawm a thlanchhuah panga te chanchin kan thlirin kan ngaithla ho ve leh thung dawn a ni. Pakhatna, Lumberjack, Lumberjack kan tihte hi thing latu te tiin kan sawi fiah mai anga, khawvelin eizawnna hna kan tih hrang hrang zinga hlauhawm ber pawlah hian Lumberjack thing latute hi a rawn dah tlat mai a, kan ring pha lo pawh a ni maithei e, inchhui chiang dawn teh ang. Kan Mizo tawng kamah pawh mi palo vat leh hmeichhe nau vei chu hlang chunga chuang ang an ni e an lo ti a, chuvangin thing lak hna hi thil na mai lo tak a ni tih kan hrethiam mai awm e. Industry atan a hman tur thing lian pui pui mai chhura rual rual chutiang hna chu Lumberjack te hian an hmachhawn thin a, tun hmaka chuan hrei a cheh thluk emaw mi pahnihin ara hmanga han intan tawm te pawh a ni thei bawk a. Tunlaiah hi chuan thing lian tak tak emaw, hmun sang tak emaw tih loh chuan thing ket tam zawk hi hmanraw tha leh khawl hmanga tih a ni tlangpui tawh a. Chainsaw hmanga thing kih leh tan hi a bik takin hmun khawkrawk leh hmun rualrem lohah chuan a hlawm em em mai a ni. Che sual palh zeuh chuan inzai mai kha a hlawm em em mai a. Thing tan danah tih fuh loh leh phei chuan rifle ka ang maiin, Thingkung hi rawn inkhawh zawk mai ta thin a, chu tak chu mi tam tak che sual fo na leh Lumberjack ho nunna suat tu tam tak pawh a ni reng a ni. A bikin thingkung hian awn lam emaw weak point chak loh na lai an neih te zu hmuh mai theih si lo a, accident hi a thleng tam em em mai a, tum lo leh rin loh zawngin an inkhawh ta thut mai thin a, hei hi thil hlauhawm tawp khawk a ni bawk. Tin, thingkul lai thalnghul ang maia a kul ang chiah hian Chesual a awl niin an sawi bawk a, an zaithum rawn inper let leh tak hian mahni tum loh taka inzaih palh emaw mi tam tak Chesualna nia sawi a ni bawk a ni. Tawn hriat tha tak leh fimkhur thei tawpa thaw chuan he hna hi pension thlengin a thawh ve mai thei a, Mahse, voikhat pawh tihsual a thiang lo thung a ni. Chetsual i neih vuaih chuan mit kha par lekin thih emaw a lo berah ram tui lei lova awm a ni mai dawn a ni. US Bureau of Labour Statistics dataina tar lan danin, kum sanghni sawmhnih pakhat chhunga thingkihna tawkte thihna ret chu full-time equivalent workers kan tih zingah mi nuaih khat zingah, Sawmkua pakhat pawhin pasarih hi an thi a, hei hi hnathawk zawng zawng, ram chhunga hna hrang hrang thawk zawng zawng te aiin a let sawm thum chuang zetin a sang zawk a ni. Lumberjack te hmachhawn thin hlauhawm thenkhat te inthlir leh dawn ila, thingkung leh bung tla sawi tak ang khan Lumberjack te hian thing lian pui pui rit tak tak mai chhura rual rual an kitin chutiang chuan an tan thin a, hengah te hian chet sualna nasa takin a thleng thin a. Thing an kih te hian a rawn vuak theihna chance tam tak a awm a, tin, heng an thing kih te hian thing teh zawk te vuahin tiang chuan chet sual theihna chance hi tam tak a awm a ni. Chainsaw vanga chhiatna, Tunlai khawl changkang leh hmanraw tha tak anga kan ngaih chainsaw hi kawng lehlamah chuan nunna suattu leh thil hlauhawm tak nihna a keng tel ve tlat thung a, a bik takin kei leh kut hliam nasa tak a thlen fo mai thin a ni. Chainsaw hlauhawm zia chu movie lamah te pawh kan hmu fo tawh in a rinawm a chuvang chuan thil nelawm tak a ni lo tih hi chu kan hre thiam vek awm e transportation accident lumberjack te hian thing kih chauh ni lo an thing kih han lak sawn a chutianga kawngpui a chhawp chhuah te motor a load leh unload thleng hian an hna a nih vek avangin an tan hian chet sual theihna chance hi a sang em em mai bawk a. Thing rit tak tak leh lian pui pui mai a nih thin avangin chet sual palh khan kut leh ke khingkhang ruh han tih khaw lo palh te tin nunna thlenga chan theihna chan se sang em em mai a ni. Slip, trips and falls Lumberjack te hnathawhna hmun hi hmun awi leh bibo tak tak, rim lo tak tak te a nih fo thin avangin chet sualna chan se sang em em mai a, han tawlh thluk palh leh han tluk palh a thingkung ina delh tak, Chutiang a nunna chan ta te pawh an lo awm tawh hial thin a, mi tam tak sawi tur an awm awm e. Elements vangin hriatthiamna, Lumberjack te hian khawlum leh khawvawt zawng zawnga pawnah hna an thaw tul thin a, hei hian natna hrang hrang, hypothermia, heart exhaustion an tih te, khawlum leh khawvawt nena inzawm natna dang te an kai ta thin a ni. Heng bakah te hian chhan tam tak avangin chet sualna chansir Lumberjack tan hian tam tak a awm thei awm e. A hnah hrim hrim mai hi hmun rual rem lo leh hmun reh ram ngawpil ril tak tak leh ram hla tak tak ah te an thawh thin avangin van duaina lo thleng pal leh chet sualna lo thleng thil ah pawh chhan chhuahna hna thawh zung zung te a har hle thin a. Hei hi mi tam tak thih chhan leh van duaina tizual tu a ni bawk a ni. Pahnihna, Deep Sea Fishermen, Fishermen tih hrim hrim hi chu Mizo te hian kan hmel hriat viau tawhin a rinawm a, sangha hmantu te tiin kan sawi fih leh mai dawn a ni. Khawvel hian engvangin nge sangha hmantu te dinhmun hi heng hna hrang hrang zingah hian a hlauhawm ber pawl a rawn chhawp chhuah kan lo ti mai thei a. The Perfect Storm movie en tawh chuan he hna hlauhawmzia hi kan hre fiah thiam awm e. Tuipui thuk tak tak chunga che tla leh chutianga ei zawng thin te tan hian thil hlauhawm tak tak hma chhawn tur tam tak a awm a, nuna chan pawh an tam reng a ni. Tuipuiah hian hriat lawk loh leh rin loh taka thlipui leh ruahpui rawn thawk chiam mai thin te hian an tan hlauhawmna nasa tak a thlen thei a, tin hmanraw ri tak tak te, hmanraw hnawksak leh. Chutianga harsatna thlen thei thil tam tak an ken a ngai thin a, chungte chuanin an tan harsatna leh vanduaina tam tak a thlen tawh bawk thin a. Tin, kan hriat theuh angin tuipui nungchate zingah hian mihringte tana hnawksak tak tak leh hlauhawm tak tak an khawsa ve bawk tih kan hre awm e. Hengte hian mihringte tan harsatna tam tak a thlen tawh thin a. Tin, tuihfinriat tui hi mihringte tana inchi a nih loh vangin Tui chunga lei nge ti lovin tui hal dang chara thi pawh tam tak sawi tur an awm bawk a ni. Lawng chhungah hian damdawi lam hmun a tlem vang leh heng lawng te hian sangha an man a hmun hla tak tak te a nih fo vangin pum ulcer, thinlam harsatna kan tih ang chi te lunglam harsatna kan tih ang chi te complaint nei a damlo an awm chuan hlauhawm nasa tak an lo nei tawh thin a ni. Chutiang natna vang chuan sangha mantu te eng emaw zat an thi tawh bawk a ni. Sangha hmantute hian tuipuiah an awm laiin hlauhawm engemaw zat an tawk a, an hnathawh hi khawvel hlawhawm ber pawl a ngaih a ni. Heng sangha hmantute dinhmun hi boruak inthlak thut thut thin, hmun hlum leh khawvawt inthlak thut thut mai thin te ah pawh hian harsatna tam tak a thlen thei bawk a, sangha hmantuten hlauhawm an tawn thin thenkhat te an en ve leh dawn ila, adverse weather condition, Sangha mantute hian khawlum leh khawvawt boruak inthlak thut thut thin. An hmachhawn thin avangin thlipui leh ruahpui nasa tak te an tawk fo thin a. Tui finriatah hian boruak hlawm tak tak thlen thei leh an lawng han chhem pil a han ti pil mai thei boruak tam tak chutiang ang harasatna accident rapthlak tak tak an tawk fo thin a ni. Capsizing, Tuipui lungte nau te chu a pi lawlsam hle a, chu chu khawlum lutuk leh tuipui lian taka a nih loh leh bungraw nghet loh avanga thil chi hrang hrang harasatna thleng thei laka an lawngte a pil fo thin a. Hmun hla taka khawsan nih vangin han inhai chhuah leh chhan chhuahna han pek mai kha a harsa tawh thin a, mi hriat loh leh tu khawkhaihna hriat lohin boralna leh thihna tam tak an tawk fo thin a ni. Drowning, Tuipui chunga tlak hi thil hlawm tak a ni a, tuifinriat thuk tak chunga khawsa an nei vang hian life jacket dik tak an ha lo emaw, chhanchhuahna a rawn lo phei chuan tuiah hian chetsualna, tui tlak an tih ang chi mi tam tak boral na tawk hi an awm tawh a ni. Equipment and Machinery Hazard, Tuipuiah hian khawl rit tak tak te, hmanraw maksak pui pui leh net kan tih ang chi, huk kan tih ang chi te chutiang ang bungrua maksak tak tak te inhnuh lua, inkhai lua ngaih thin avang hian chetsualna nasa tak an tawk thei a. Chetsual theihna chan se sa ang em em mai ni. Heng vanga thihna tawk te pawh hi mi tam tak a ni tawh bawk a ni. Hun rei tak tak chhung tuipui chunga khawsa leh tharum hmanga hah tak tak a hnathawk thin an nih vang hian harasatna leh natna nasat tak a thlen thei a, chu chuan thluak lama harasatna te, thutlukna han siam zung zung kawngah te harasatna nasa tak a thlen thin a, chu chuan chu chuan accident rapthlak zawk leh vanduaina rapthlak zawk a thlen chawk reng a ni. Ngawpui leh thliar kar hmunah te chuan lawng dang nena insut palh theihna chance tam tak an nei bawk a, a bik takin zanah emaw hmun thim karah te chet tlat fo a ngaih thin avangin lawng insu leh hetiang vanga vanduaina tawk ta boral tam tak sawi tur an awm bawk a ni. Hmun thenkhatah chuan sangha mamtute chuan tuipuiah suamna rapthlak tak tak an tawk fo thin a, ruk rukna leh thil sual dangte hlauhawm tak tak an hmachhan a ngai bawk thin a ni. Isolation, A hma lama kan sawi tak ang khan heng sangha mantute hi hmun fianrial leh pilril tak taka kawsa te an nih thin avangin mi dang a hmu lovin hun rei tak tak an thang thin a, chu chuanin rilru lamah harsatna chi hrang hrang a thlen thei a, chungvanga natna tawk leh rilru lama buai zui ta pawh tam tak sawi tur an awm bawk a ni. Khang khan a sawitak hrang hrang atang te khan sangha hmantute dinhmun hi thil hau tak leh hlauhawm tak a ni tih kan hrethiamin a rinawm a, thil awlsam leh hnanuam tak a ni lo tih chu kan hrethiam mai awm e. Pathumna, Aircraft Pilot and Flight Engineer, Thlawhna hmanga zian veivah hi a tlangpuiin passenger te tan a him nia a ngaih a nih laiin thlawhna khaltute tan leh engineer te tan chuan chutianga han sawi ve mai theih chu a ni tlat lo thung a ni. Kan hriat theuh angin he hnai van boruak sang tak taka zinvaivak thinte hna a ni tlat mai a. Vanduaina a lo thlen phei chuan vanduaina rorova a rapthlak leh zual emaw tih mai tur a ni. Pilot leh flight engineer te hian thil hmachhawn tur tam tak an nei a, khawl dinhmun tha lo te, chutiang ang thleng mai thei thil tam tak an ven tel a ngai a. Hnuai lam leh lei lamah harsatna thleng thei thil tam tak a awm a. Van boruak sang tak taka an thlawh lai ten boruak inthlak thut thut leh Kan hriat theuh angin sava thlawk mai mai pawn thil chhiatna rapthlak tak tak a thlen thei tih kan hre theuh awm e. Heng kara khawsan ni vang hian an ni hnai hau takin a hlawhawm khawp mai a, passenger tam tak te nunna hi an kutah a innghat thup mai a ni. Chu bakah chuan pilot te chuan darkar rei tak tak chhung schedule mumal lo tak te an tawk fo thin a, chu chuan rilru lama ha a dam lohna leh.

Accident hi thil chi hrang hrang avangin kan sawi tak ang khan a thleng thei a, chung zingah chuan mechanical failure kan tih te, pilot error kan tih ang chi te, weather condition kan tih te, khatiang thil chi hrang hrang te kha a ni deuh ber mai a, accident hian nghawng tha lo tam tak a nei a, safety protocol zawng zawng awm mah se la, vanduaina hi a la thleng thei tho a ni. Palina, Roofing, He hnai kan hrethiam dan tur chuan inchung siam hnathawktu te ti ila kan hrethiam mai awm e. Hei hi khawvel hna hrang hrang zingah hian a hlauhawm ber pawlah a rawn tarlang tlat mai a, khan an enchiang ve leh dawn a ni. Hmun sang taka hnathawk thin. Inchung siamtute chuan building leh structure sang tak takah te inchung dah leh siam that tumin dinhmun hlauhawm tak an hmachhawn a ngai thin a. Hriselna tha leh ruahmenna fel fai tak. A nih loh phei chuan chetsualna chanse sang em em mai a ni. Health Administration chhinchhiah danin inchung siamtute thihna ret hi hna hrang hrang thawktu thihna tawk mi nawihkhat zingah mi sawmnga pakhat pawhin panga hi roofing hna thawktute hi an ni tlat mai a ni. Roofing hnathawk tur hian a tlangpuiin physical fitness hi pawimawh ber a, a chhan chu kan sawi tak ang khan hmun sang lama hnathawk thin an nih vangin hriselna pan deuh tan chuan he hna hi thaw lo tawp tura ngaih a ni. A chang chuan hmun rem lo tak taka thil rit tak tak han khai chhoh ngai te, lawn chhoh ngai te, tin a chang phei chuan rem lo tak chunga hruia inkhai ngai te, han inthen ngai te a nih bawk avangin heng hnathawh hi thil hau tak tak a tling a, hmun sang, Hlau tan leh lu hai nei tan phei chuan thaw lo tawp chi a ni. Heng roofers kan tih te, inchung siam hnathawk tu tena van duaina an tawh tam em em mai chu, inchung sang atanga lu hai vanga tla tih ang chi te, inchung atanga zet sual, rah sual palh avanga tla kan tih ang chi kha tiang ang chi lu haina tawk te, he van duaina hi roofers hnathawk tu te hian an tawk tam ber a, thihna tawk zingah pawh zet sualna lu hai vanga tla hi tam ber an ni hial a ni. United States ah chuan kum sang hnih sawm pasarih thleng khan heng roofers kan tih in chung siam hna tawk tu zinga in chung atanga tlak vanga thi zat chu full time a hna thawk thin mi nuaih khat zinga mi sawm thum paruk an tling hial a ni. Hei hi in sak hna lama thawk zawng zawng aiin a let sawm in a tam zawk a ni. US Bureau of Labour Statistic-in a tarlan dan chuan kum sawm chuang zeta zawngin roofing hi eng hna pawha thihna tam ber panga zinga an tel tawh a ni. Heng roofers kan tih te, inchung siam that hna thawktu te thihna thlentu tam ber pakhat chu leihlawn ladder kan ti a chet sualna thleng hi a ni a, hei hi heng hnathawk thintena vanduaina an tawh tam ber zinga mi a ni tlat mai a ni. Heng leaders avanga che sualna leh vanduaina tawk hi mi tam tak an awm a, thil a thlentu tam tak pawh a tling a ni. Pangana, Structural and Iron Steel Workers, he hna hi khawvelin heng hna hrang hrang zinga hna hlauhawm ber pawla rawn chhawp chhuak hi thil inhmeh tak a ni viau awm e. A hmelin reng reng pawh hian thil hlauhawm leh thil ṭih baiawm tak hnathawktute an ni tih a hriat reng mai a. Building leh kawngpui siam tura tih heng hna thawkte hian hmun sang tak taka hna an thawk a, a tam zawk chuan venhimna mumal an nei lo vangin thihna leh vanduaina rapthlak tak tak an tawk fo thin a ni. Thil rit tak tak leh machinery te pawh an buaipui a ngai thin a, heng hian accident thlen theihna leh hliam tawrh theihna chance ti sang em em mai a ni. Bureau of Labour Statistics chuan structural iron leh steel hna thawktute zingah Thihna thleng mi nuaihkhat zingah hian mi sawmli pakhat pawhin panga vel chu heng structural and iron steel workers hnathawk tu te hi an tling niin a chhut hial a ni. Eng pawh ni se, he hna hlawhawmzia leh hau tak zia hi tawngkam mai chuan kan sawi fiah zovin a rinawm lo va, he hna kher kher hi chu thil hlawm leh rapthlak tawp khawk niin a ngaih theih a ni. Tin mina zawngin a an thawh thei loh niin a ngaih theih bawk a, Taksa lama physical fitness a pawimawh hle a, tin body tha, taksa lam tihrawl ngah, chakna tha hrui ngah te tan lo chuan he hna hi thawh chi an ni awm lo ve. Awle, khang khan an sawi tak hrang hrang panga te kha khawvelah hian eng hna hi nge hla awm ber a kan rin tiin han zawt ta ila, khang panga te kha internet lamina rawn chhawp chhuah tlangpui te an ni thin a. Kan rinlo tak tak te pawh an lo tel awm e. Tin, khang zingah khan a hlawmzia emaw, a chinchang emaw han sawi fiah tawk lo leh han sawi hmaih te pawh kan nei ta nual awm e. Eng pawh ni se kan ngaidan te comment lamah zau takin han sawi tlang ta ila tha awm e. Tuntum atan chuan kan duh tawk leh phawt ang a, thlirtu zawng zawng te inzawaiin hun hman nuam leh vek ul e.